Рабби шахли садри вә ясирли әмри я Раббил галәмин. Бүген безнең үтәчәк темабыз сыйфат. Менә кешеләрнең һәрбер һәрбер кешенең үзенә генә хас булган сыйфатлары булган кебек, хәрефләрнең дә менә һәрбер хәрефкә үзенә генә хас булган сыйфатлары бар. Мәсәлән, кем дә булса 150 сантиметр озынлыгында, күзләре коңгырт, чәчләре кара икән, менә шушы сыйфат сыйфат була бит инде. Безнең характеристикабыз була. Менә хәрефләрнең дә һәрберсенең үзләренә генә хас булган менә шушындый сыйфатлары бар. Без инде алфавитны үткәндә, һәрбер хәреф белән персонал рәвешендә танышканда әйтеп киткән идек. Менә бу хәреф безнең калын хәреф, менә бу безнең нечкә хәреф һәм ул бервакытта да үзенең калынлыгын югалтмаячак бу хәрефләр дип. Һәм нечкәләре дә нинди генә хәреф янына килеп басса да, калын хәреф янында торса да ул, нечкә хәреф кырыенда торса да, аңа ул бервакытта да берничек тә сыйфатын үзгәртмәячәк. Калын хәреф һәрвакыт калын булып калачак, нечкә хәреф һәрвакыт нечкә булып калачак. Менә шушы сыйфатлары без инде калын нечкәлек сыйфатларын үткәлик. Һәм инде хәрефләрнең бик күп, бик күп төрле сыйфатлары була. Менә чыгыш урыннары без әйттек, хәрефләрнең 17 урыннан чыга дип. Һәм без аларның иң мөһим 5 урынын гына сайлап үттек. Һәм менә монда да сыйфатларның саннары унҗиде, җәмәгать. Без инде аларны да бөтенесен тәфсилләп, кабатлап тормыйбыз, без алабыз үзебезгә бик-бик мөһимнәрен генә. Менә безгә тәҗвид кагыйдәләрен, тәҗвид фәнендәге булган кагыйдәләр ни өчен менә шушылай барлыкка килә, ни өчен алар бер-берләре кырыена килгәндә менә шулай бер берләренә э, йогынты ясыйлар э, ясаганнарын аңлар өчен һәм укыганда ник менә шушылай итеп укыйбыз икән дип аңлар өчен безгә берничә төр э, сыйфатны гына белергә кирәк шуларның беренчесе мәчһүр һәм икенчесе нәкъ шуның киресе мәхмүс Э, нинди сыйфат була соң ул мәчһүр мәчһүр без инде әйттек һава алабыз да без һаваны үзебезнең э, тавыш әгъзалары аша чыгарабыз менә шушы иң беренче һава килеп җитә торган тавыш әгъзасы безнең бугазыбызның төбендә урнашкан э, тавыш җепселләре менә шушы тавыш җепселләре киеренке хәлгә килә икән авыз чыкканда Тавыш җепселләре бик киеренкә хәлдә була икән, менә шушындый хәрефләрнең сыйфатлары мәчһүр була. Менә ясап куябыз без тавыш җепселләрен, ди, алар безнең киеренкә хәлдәләр. Менә шундый бик нечкә хәлдә. Һәм шушы әйберне, шушы тавыш җепселләрне этә-этә чыга һавада, ул анда ниндидер вибрация була. Һәм без инде менә шушы мәчһүр сыйфатын, хәтта аны үзебез дә карый алабыз.

Татарча итеп әйткәндә, ул шундый яңгырау хәреф. Менә мәчхур хәрефе, ул шушы яңгыраулы хәреф. Шушыны әйткәндә безнең тавыш җепселәре бик киеренке хәлгә килде һәм без аны, бугазыбызны тотып караганда, шушында вибрация сизәбез. Әзззз дигәндә. Мәчхурның нәкъ киресе мәхмүс була. Мәхмүс авазлар булганда, безнең тавыш җепселләребез йомшарган хәлдә булачак. Без аны менә шулай иттереп, Без аны менә схематично менә шулай итеп күз алдына китерәбез. Тавыр җепсеннәребез йомшарган хәлдә булачак һәм ул алардан җиңел генә чыгып китә һәм анда монда тотып караганда да без аны сизмибез. Мәсәлән, әс менә монда тотканда безнең бернинди дә вибрация сизелми. Һәм икенче сыйфатлар була шәдид һәм шуның нәкъ киресе рихун. Шәдид нинди сифат соң ул? Шәдид ул шундый сифат, аны сузып булмый. Хава алабыз да, ул хава безнең нинди дә булса тавыш үзебезнең сөйләм әгъзасына килеп җибетә дә, шул урында ул как будто нинди дә булса киртәгә очраган кебек. Мәсәлән, мин алдым да тынны әйттем ди. Ә һәм иреннәремне ачып э, җибәргәннән соң гына б хәрефе бер генә мәртәбә чыгып китә. Әб. Менә бу безнең шәдид була. Ә Рихун нәк шуның киресе. Без аны үпкәләрбез дә, шуның кадәр күп етеп э, һава алабыз да, шуны менә һава биткәнче без ул хәрефне сузып тора алабыз. Мәсәлән, Әш. Мәсәлән, әс. Безнең үпкәләребездә ни кадәр күп һава булса, шушы һава беткәнче без аны суза алабыз. Менә монсы инде бер генә мәртәбә әйтәләбез, әб. Әддә. Без бит әйтә алмыйбыз. Ә-бә-бә-бә-бә дип, яки ә-дә-дә-дә-дә дип әйтеп тора алмыйбыз. Менә бер мәртәбә пробканы тартып чыгарганда бит пок итеп бер мәртәбә генә чыгып китә һава. Монда да бер мәртәбә генә хәреф чыгып китә и шул шәдид шәдид була. Һәм күп итеп хәрефне озак итеп суза алсак, ул безнең рихун була. Һәм менә нәкъ шушыларның уртасында урнашкан тагын бәйния дигән бар. Ул аларның уртасында урнашкан кебек дигәнне аңлата. Бәйния. Бәйния ул инде шәдид кебек бик бер генә мәртәбәдә чыкмый һәм рихун кебек озын-озын итеп аны сузмыйлар да. Аның менә билгеле бер вакыты бар кебек. Мәсәлән, әг, мәсәлән, әл, Әллә дип тә әйтмибез, әл дип тә әйтмибез. Әл дип әйтергә кирәк. Менә шушы инде, менә шушы авазлар безнең бәйние булалар. Менә бөтен хәрефләр дә керәчәкләр. Яки алар, яки алар мәхмүс, мәҗһүр булачаклар, яки алар менә шушы өч, өч, өчесенең берсенә керәчәкбез. Хәзер инде бөтен алфавитны да бүлеп чыгарсакбыз, нинди группаларга кергәнен. Менә инде без гарәп э, алфавитендәге бөтен хәрефләрне дә группаларга бүлдек. Беренче группа безнең мәчхур шәдид э, группасы. Монда Монда менә керде беренче безнең хамза, Каф хәрефе, та хәрефе, җим хәрефе, бә хәрефе һәм дәл хәрефе. Менә бу хәрефләрне әйткәндә, безнең тавыш җепселләребез бик киеренке хәлдә була. Менә шәди, мәчһүр тавыш җепселләребез бик киеренке хәлдә була. Һәм менә бу хәрефләр үзләре бер генә мәртәбә әйтәбез дә, әк, ка дибез дә чыгып китә. Әб, әд, әдж, ә. Шушылай бер генә мәртәбә әйтә алабыз. Менә бу безнең иң көчле хәрефләр. Бу менә бу группага безнең җыелган иң көчле хәрефләребез. Икенче группа ул безнең мәхмүс рихун группасы. Менә бу хәрефләрне әйткән, менә бу хәрефләрне әйткәндә безнең тавыш җепселләребез бик э, йомшарган хәлдә. Һәм без бу хәрефләрне үпкә бездә ни кадәр хава булса, шуның кадәр суза алып суза алабыз. Мәсәлән, со э, әс әх әф әс әх әх әс

кәф хәрфем һәм тә хәрфем. Әйткәндә безнең тавыш җипсерләребез э, э, йомшарган хәлдә һәм без боларны бер генә мәртәбә әйтәләбез. Әт, әк. Без бит әк, әк, әк, әк дип сузмыйбыз. Бер мәртәбә чыгып китә дә хәреф, менә шушы була инде шәдид. Һәм дүртенче группада мәшһүр рихун сифатына ия булган хәрефләр. Монда керә безнең зәл хәрефе, зәй хәрефе, за хәрефе, гайм, я һәм э, дат хәрефләре. Бу хәрефләрне әйткәндә безнең тавыш җепселләребез киеренке хәлдә, чөнки монда мәчхур һәм бу хәрефләрне без озын итеп суза алабыз.

Без моны бер мәртәбә генә әйтмибез һәм бик озак итеп тә сузмыйбыз. Монда безнең керә әл, ән, әр, әм, әр. Менә ни өчен кирәксең безгә хәрефләрнең сыйфатларын белү. Менә без әйттек инде махричларны үткәндә без әйттек бер үк орыннан чыгалар безнең берничә хәреф. Мәсәлән, зәй хәрефе, син хәрефе, сад хәрефләре бер урыннан чыгалар. Дәл, та һәм дәл хәрефләре бер урыннан чыгалар. Урыннары, ясалу урыннары махричлары бу хәрефләрнең бер. Тик алар менә өчесе өч хәреф булып тора, чөнки алар менә бер-берләреннән сыйфатлары белән аерылып торалар. Э, менә шушы сыйфатларын белергә безгә кайсы хәреф нинди сыйфат икәнен белсәк, безгә инде э, аны дөрес итеп укырга һәм дөрес итеп кагыйдәләрне кулланырга җиңел булачак. Менә хәзер карап китик инде, безнең кайсы группада иң көчле хәрефләр дидек. Без әйттек, иң көчле хәрефләр мәшһүр, шәдид дидек. Ул э, хамза, Ә-ка, әт-та, әт-дә, әб-бә, иң көчле хәрефләр менә монда җыелган. Һәм инде башка хәрефләр аларга караганда, әйттек инде, көчсезрәк. Кайсы хәрефнең көчле икәнен белергә кирәк һәм кайсы хәрефнең көчсез икәнен белергә кирәк. Аннары инде безнең менә шушы хәрефләрнең Сыйфатларын дөрес итеп белеп, җиренә җиткереп, үз сыйфатын дөрес итеп бирү, ул безнең укуыбызны матурайта. Ул безнең Коръәннең яңгыравын матурайта. Чөнки менә бит без әгәр дә укысак, кириллица белән, безнең үзебез өйрәнгән татар хәрефләре белән өйрәнгән, өйрәнгән дә укыганда, безнең аның кадәр хәрефләребез юк. Менә шушындагы гарәп хәрефләренең Сыйфатларын биреп бетерергә безнең авазларыбыз җитми. Шуның өчен без менә шушы хәрефләрнең авазларның әйтелешенә, сыйфатларына һәм чыгыш урыннарына бик зур игътибар итәргә тиешбез. Хәзер менә карап китик әле, кайсы хәреф безнең иң проблемалы хәреф? Әйе, безнең өчен иң проблемалы хәреф ул инде Ә дат хәрефе кайда ул безнең урнашкан? Ул безнең урнашкан мәшһүр рейхунда. Һәм безнең өчен иң катлаулы хәреф дат хәрефе. Ул безнең менә бу символда. Безнең өчен проблемалы хәреф булып тора тагын нәрсә? Хамза хәрефе. Хамза хәрефе безнең менә бунда урнашкан. Һәм иң авыр хәреф, үзенең сыйфатлары буенча авыр хәреф урнашкан менә шушында та хәрефе. Әгәр дә сез бүгенге дәрестән менә шушы материалны аңлап, төшенеп калсагыз, сез инде дәресне яхшы үзләшергән буласыз. Мин сезне үземнең киләсе дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәләмәгаләйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.